Gysgaça maşgalasy barada aýtsak, kakasy woýenniý ugrunda işleýär, ofiser bolup, ejesi öý hojalykçy. Ýöne Pritizinta on üç ýaşynda kakasy ýogalýar. Ejesem inwalid. Kinokarýera nähili gelýär diýip sorasaňyz, kino ugrundan asla okamadyk bu gyz. Düýbünden başga sferada okaýar. Ýöne togsan altynjy ýyl tötänleýin bir reklama düşýär, şokoladyň reklamasyna. Şo taýda-da muny gowy görýärler. Togsan ýedinji ýylam jorasyny bir filmiň kastinigine ýoldaş bolup äkidende şo taýda muny režissýor görýär. Jorasa kino düşmäne barýar, bulam ýoldaş bolup galýar. Şonda režissýor muny görýär-de, gowy görýär. Senem gatnaşyp gör diýýär. Bulam gatnaşýar. Şeýdibem Tararampampam diýip bir filme utwerdit etýäler muny, belleýäler. Ritik Roşan bilen. Ýöne dostlar, o film düşürilmeýär. Saklanýar. Soň çykdy o film, Saif Ali Khan oýnaýar, Rani Mukherji oýnaýar, bilýänsiňiz, örän gyzykly film. Indi ýaňky režissýor muňa söz berensoň, muny başga bir filme düşürtýär. O taýdada Şahruk Han oýnaýar, şo taýda baş gahryman dälde ýigrimi munt rol berilýär şu gyza. Ana şo taýdada ýylyň açyşy diýip bunu görüp baýrak berýäler. Ana ondan soňam Lehkomyslennaýa dewçonka diýip bir filme düşýär baş rolda. Ana şo filmden soň şeýle bir zat bolýar, häzirem gürrüň etýäler, Hindistanda kino aktrisalan, aktýorlaň karýerasynda iň üýtgeşikleriniň biri Priti Zintanka diýip hasaplanýar.

Nikogda ne govori prashçay, Salam namaste şo filmler örän hit bolan. Ýene-de bir zat bar, iki müňünji ýyldan iki müň sekizinji ýyl aralyk hindi filmleri dünýäň ýüzündede örän meşhur bolan döwür diýip hasaplanýar. Sebäbi şol döwür hindi filmlerine üýtgeşik bir şarm bardy, melodrammalarda. Hemem üns berseňiz şol filmler ýa meselem Salam namaste Awstraliýada düşürilen. Nikogda ne govori prashçay olam Nýu-Ýorkda düşürilen. Şoň üçin diňe hindi filmem diýip bolanok şoňa, örän gyzykly melodrama diýip hasaplanýar, şolam şoň üçin daşary ýurtlarda populýaryn bolýar. Ana şol Agzan filmlerinde-de Priti Zinta bar. Näme üçin düşürilýär? Sebäbi şu gyzda aralyk bir keşp döredip bilýär. Hem daşary ýurtlar görer ýaly, hem hindiler halar ýaly. Şoň üçin aýtýan, hemem şuny ýaşlar örän gowy görýä. Şunda erkinlik ba, örän döwrebapyllyk ba, sebäbi bundan öň hindi aktrisalar diýlende filmlerde modelni görkdäki gyzlar düşürilýädi. Priti Zinta bolsa seredeňde köpleriň biri, ýöne örän eýjejik. Şolam köp adam özüne çekýä. Harakterem şolar ýaly diýip hasaplanýar. Başga aktrisalar käbir rollardan gaçýan bolsa, şul düşen, meselem, Çužoý rebýonok diýen filmde bozuk zenanyň roluny oýnaýar. Çekinmeýär, düşýär. Ýöne karýerasy Nikogda ne gvari proşşaý filminden soň pese düşýär. Ol film örän hit bolýar. Men iň gowy görýän kinolarymyň biri şol hindi filmleriň içinde. Nesip bolsa bir gün şoň üstünde aýratyn durup geçeris. Indi näme üçin pese düşýär? Öz harakteri bilen diýip hasaplanýar, sebäbi şeýle bir zatda hindi filmleriniň prodýuserleriniň, režissýorlarynyň aňyrsynda Hindistandaky kriminalnyý, awtoritetnyý adamlaň güýji bar diýip hasaplanýar. Hakykatdan hem şolar ýaly. Örän kriminalnyý baý adamlar bolýar, şolar bilen hem režissýorlar dostlaşýarlar. Şolar kinoň hemaýatkäri bolýarlar. Pul meselesinde soňam gazanjynam paýlaşýarlar. Uly filmlerde şol adamlar ba arkasynda. Ana şolam aktrisalar bilen, aktýorlar bilen ýakyndan dostlaşýarlar. Sen isleseň, islemeseň dostlaşmaly bolýa. Pritizinta bolsa şo zatlary ýuwaşlyk bilen açan. Meselem maňa şul azajyk azar berjek boldy ýa ýene bir zat diýip efir taraplaýyn ýa-da şun ýaly media taraplaýyn aýdan. Onam örän ýalňyş kabul etýärler, halamaýarlar ol adamlar. Şoň üçinem şondan soň uly filmlerden aýyrýarlar diýip gürrüň etýärler. Iki müň on birinji ýyl özi hususy prodýuserskiý kompaniýasynam açýar we kino çykarýar. Režissýoram özi bolýar, ssenariýanam özi ýazýar. Ýöne kinony hiç kim halamaýar, batýar prokatda, kritiklerem halamaýar. Şeýdibem o taýda-da şowsuzlyk. Bi diýseň, durmuşy ýaramaz ýa-da kösenip ýaşaýdy düşünmäň, men kinokarýerasy barada aýtýandyryn. Asyl durmuşy aktrisaň örän gowy. Durmuşa çykan iki müň on altynjy ýylda amerikan oglanyna, olam güýçli bir kompaniýaň wise-prezidenti. Özi aktrisaň efirde işleýä, telewideniýede birnäçe şoulary bar, filmlere düşýä, o diýen populýarny bolmasa-da, Hemem reklamny kontraktlary bar, dünýäň ýüzünde örän uly fan kluby bar şu zenanyň. Özi haýyr-sahawada kän pul berýär. Iki müň dokuzynjy ýyl çagalar bagyndaky otuz dört sany gyzjagaza özi hemaýat bolup galan, eje bolup öýnalmak dälde, Ene-ata hökmünde şolar ulalýança, belli bir derejä ýetýänçä hemme çykdaýjylaryny öz boýnuna alan, okuw pullaryny, geýimlerini, iýmitlerini şolar ýaly haýyr-sahawada kömek etýän zenan. Indi häsiýeti barada aýtsak, Şahruk Kan bir interwýusynda diýýär, Eger-de bir gürrüňiň hemme kişi bilmegini isleseňiz, ertiriň dowamynda Pritizinta aýdaýyň diýýär, bir syryňyzy aýdyň, hiç kime aýdaýma diýip. Ertir tutuş Bolliwud biler diýýär. Şolar ýaly içinde syr saklap bilmeýän gürrüňçil adamlar bolýar-a, hökman gep etmek däl, içini saklap bilenok. Aýtmasa oňmaýan. Şolar ýaly adamlaň biri-diýýä. Örän degişgen zenan, köp aktrisalar, aktýorlaram gowy görýär şuny. Gara şolar ýaly, janyňyz sag bolsun!